ha khensa ku va mpfulele chanele ya matimba emanoni maloko youtube channel kombela mi subscribe ku chanele yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana na khensa loko mi khe mi khomenta mi khe mi ta na swivutiso mi ni lulamisa la mi ni lulamisaka kona mi ni hlohlotela ku na n'wana ni n'wi vutise xivutiso a ku Xana why tihosi ti nga yi a nkosini? Xana why tihosi ti nga ngheni a masirheni? La loko hi ku a nkosini i vula a nkosini wa vanhu va tiko tanihileswi hosi yi rhangelaka tiko a ka vanhu va yona or ka muganga walowo loko ku ri na nkosi. Kumbe ka muganga wolowo loko ku ri na nkosi why Ndabezitha or hosi yi nga ngheni emasirheni? Leswiwani swi suke khale malembe ndzhaku na hina hi nga se velekiwa na van'wani va nge se velekiwa ku ri yini hosi a yi ngheni emasirheni ya tiko. Ivi un'wana a ku a yi ngheni emasirheni ya tiko njhani hi ku ku na vanhu va ka vona va nga lahliwa laya. Eya va kona lava nga lahliwa laya na lava kona na lava nga ta lahliwa laya. Khale ka matiko na namuntlha na sweswi na ha vulavulaka, tihosi ta matiko man'wana ku na masirha ya vona ntsena lava nge ku lahliwa ngati ya le vuhosini, ku lahliwa vana va le vuhosini, ku lahliwe kokwana wa kokwana wa hosi or hosi yo sungula laha tikweni, swi ta hela yini ku fika haleni? Loko ku lova mani? Xikombiso, ku lova n'wana wa le vuhosini ku nga lova papa ntsongo or papa hulu or tindzisana ta hosi or vana va hosi va va buti wa hosi or ndhavezitha. Ivi un'wana a ku, hahani vona va ha lahliwa kwihi or vana va vanhwenyani vona va ha lahliwa kwihi laha ni vulavula yini hi vana va vanhwenyani lava mi kuma ku i vana va hosi va ye va ya tekiwa ka tiko rin'wana lavaya va ta lahliwe kwale ka tiko ra vona va ta lahliwa kwale ka masirha ya vona. ivi Ndhavezitha loko va tiva ku n'wana wa vona i lovile le va ta ya va ya chavelela va rila na vona va rila n'wana mara emasirheni va nge va nge ngheni ivi ni jika kwalano mi ni twa mi ni twisisa kahle that's why khale ka matiko va ku yini. Hosi yi tekiwa a hosini n'wana wa hosi wa xisati i fane a ya a ya tekiwa a mutini wa le hosini ka tiko rin'wana a hi nge ka Josefa ku na n'wana wa le vuhosini wa nhwenyana i fane n'wana luya a ya a ya tekiwa hi n'wana wa ka Chavani wa le vuhosini. ku swi fambisa na yini va va hi ngati yin'we that's why va ku yini i vana va ngati ya le vuhosini a swi fani na masiku lama mi kuma ku mina ni hosi ni ti lavela wun'wana na wun'wana n'wansati ni n'wi lovola a ta la kaya a va hosi khale ka matiko a va nga swi pfumeli. A ni sweswiwani hi hi cincisa yini? Hi xidimokirasi na constitution ya tiko. Khale ka matiko a va nga pfumeli. Na namuntlha na sweswi ni vulavulaka na n'wina, tihosi tin'wana or vo Ndabezitha van'wana a va pfumeli. Va lava ku ta ku n'wana ya n'wana wa vona a ya tekiwa ehosini, n'wana wa vona a ya a ya teka kwihi? Ehosini. Ku ri ngati ya vuhosi yi nga fi. mi ni twisisa kwalano ende na masirha leswi ni swi vurisaka swona va endlela ku n'wana luya na loko a lova a ya a ya tlela a ka masirha ya le tihosini laha ku nga tlela tihosi kuloni ivi mi languta mi kuma ku hosi a yi ri na vavasati va four i fane a ya teka vavasati lava va four lava humaka engatini ya ku yi le vuhosini Wun'wana i ri yini? Xana why loko ni ya eminkosini yin'wana ni fika ni kuma Ndhavezithava a ri kona a tendeni hi siku ra ntirho or hi siku ro lahla? Eya va ya a ni milawu ya ya ya ya ya tihosi a yi fani. Ku na milawu ya ya ya vuhosi bya ka Khubayo milawu ya vuhosi bya ka Maluleke milawu ya vuhosi bya ka Chabalala sweswo sweswo mara i languta loko va ku mfundhisi a ku amen a heleketeni mufi a swi lahlweni Ndhavezitha tshami nge va voni va yaleyo va ta tshama kwalaya mutini va va nyika swakudya va dya kumbe loko se va fambile va ye emandwavini Un'wana a foyina ku a Ndabezitha se va fambile ivi Ndabezitha va ta va ta chavelela kumbe ku rhumiwa ntsumi ya Ndabezitha ku famba ni ya va byela ku va fambile ivi Ndabezitha va ta va ta rila na n'wina kwala kaya ve nge yi le masirheni na loko ku lahliwa tihosi tin'wana mi ta va kuma ku va ta ya emasirheni le ku nga lahliwa hosi kuloni that's why ni mi twa kun'wana loko ku lahliwa tihosi va ku hi kombela va muti ntsena na tihosi ntsena le emasirheni ntsena because ku na swilo swo karhi leswi swi endliwaka hi vuhosi a ni swi tivi mina mi ta twa van'wani loko hi ye minkosini ku love tihosi va ku laha a ku nga ri na munhu laha ndzhaku ka ka ka casket liya he Ndhavezitha va lahliwe exikarhi ka vhiki he Ndhavezitha yini hi ku vulavuriwa swilo swo tala leswiya i swihundla swa le vuhosini a swi vuriwi hi ku mi ta famba mi tenga van'wani va ta famba va mihlongo laha a tikweni hi tihosi a swi vuriwi i swihundla swa tihosi ti ri toxe. wena rila loko u twa va ku ndhawu ezitha va fambini or hosi yi fambini or n'wana wa le hosini i fambini swi helela kwalano mi ya mi ya chavelela exikarhi ka vhiki mi endlisa swikhongelo mi endla yini swa ku i lahliwe kwihi i lahlise ku yini mi nga ti ngheni teto i ta ve le hosini va ri voxe na khensa ku va mpfulele channel ya matimba emanoni ma YouTube channel kombela mi subscribe dankie